I gymharu gyda rhywle fel Iwerddon ble mae rhywbeth fel y ffla a Gŵyl Werin yn flynyddol yn, mewn dinasoedd, yn gyffredinol fi'n credu bod e yn syniad da bod Steddfod yn trio pethau megis cael Steddfod y Maes mewn dinasoedd, mewn trefi lle nad oes yna yy un- unrhyw unrhyw beth i'w atal pobl sy'n pasio'r rhaid mynd at y llenyddiaeth, at y dramâu, at y bwyd ac yn y blaen. Bydd o'n dda yng Nghaerdydd, dwi'n meddwl, gan bod y lle mor amlddiwylliannol, ti'n mynd i agor o i gymaint o amrywiaeth o bobl fysa ddim efo mynediad i'r Steddfod fel arall, wrach. Os wneith o weithio o ran costau, fydda i'n hapus, ond Fi bach yn nyrfys am hynny 'lly, mae o'n drydedd, ond dwi'n siŵr ma'r Steddfod yn eitha da, ma'r brofi fel arfer a dwi'n siŵr allwn ni neud hi fel hyn. Dwi'n meddwl ei fod e'n syniad ardderchog. Ni wedi cael Steddfodau traddodiadol, 1960, 78, 2008. Mae hwn yn rhoi cyfle i ni fod yn wahanol, a dim ond Caerdydd all ni'n wneud e ar hyn o bryd. Os na wnawn ni e, dyw e ddim yn mynd i fod yn bosib mewn cymaint o lefydd eraill. Fe gewch chi Steddfodau traddodiadol wedyn ar ôl hynny. Ond dwi'n meddwl bod e'n gyfle ardderchog i Gaerdydd i arbrofi, i ddangos beth sy'n bosib yn wir, i ddangos y ffordd ymlaen.
Dwi'n meddwl bod y cysyniad o gael y prif ŵyl um, yn amlwg yn y ddinas, ydw maen nhw'n rhywbeth newydd, um, ond fel oedd prif wrthredwr yr Eisteddfod yn, yn ei ddeud, dwi'n meddwl bod o'n syniad ar y brofi, dwi'n meddwl bod o'n syniad i'r Eisteddfod edrych mewn i syniadau newydd oherwydd Mae'r yy byd o'r wyliau yna yn rhywbeth sydd yn apelio at llaw- fo- llawer o bobl o rhan yy ein gwyliau ni yma ym Mhrydain ac yn Ewrop a'r byd a ma' 'na gystadleuaeth oherwydd os ma'r Eisteddfod yn edrych tuag at yy ffocws gŵyl yym yn hytrach na gŵyl cystadleuol yym mae o'n bwysig felly edrych ar gy- arbrofi ond Yn 'y marn i, dwi'n meddwl bod o yn yn gyfle i arbrofi. Yym, yr unig pryder, neu'r unig yy pwynt sgynna i i wneud ydy bod bod o'n bwysig bod he- yy trefnwyr hefyd a'r pwyllgora' yn yn edrych mewn i sut fydd yr ŵyl yn ca'l effaith ar canol Caerdydd yn hytrach na jyst y Bae oherwydd ma' 'na gymaint o bobol yma, bobol di-Gymraeg o rhan yn ieithyddol yn Gymry Cymraeg hefyd, mae'n bwysig i denu nhw um, i'r Eisteddfod, a nid jyst yn unig i'r bae, ond i wneud o'n wyl Gaerdydd, nid y mae Caerdydd. Wel, mae yn syniad da i arbrofi, a hefyd falle dod â'r Eisteddfod i bobl falle sydd ddim yn gwybod am yr Eisteddfod, sydd wedi profi yr Eisteddfod o'r blaen, a falle cymryd mwy o bobl mewn i fwynhau rhywbeth o'r fath wedyn.

Gweithgaredd ar miloedd yma sy'n dod, dal yn bodoli yma yng Nghaerdydd.